Mela, Calamita jkompli hawnhekk ma' Kane Said li ilni ftit qisni ma narak. Imma naħseb għax meta ġejt inti jien ma kontx hawn. Iva. Naħseb xi ħaġa hekk kienet, hux? Għax f'daqqa waħda, għax kont se filha ngħidilhom li u ftakart li vera ilna ftit ma niltaqgħu. Eżatt, eżatt. Mela, Manager għall-Komunikazzjoni fi ħdan il-logħob responsabbli u aħna nisħu ħafna, nitkellmu ħafna u nwasslu l-messaġġ kemm nistgħu biex anke nilħqu lil dawk il-persuni, lil dawk in-nies li forsi għandhom bżonn naqra iktar għarfien u forsi anke xi kultant xi ftit beżbiża żgħira. Ekku, tingiża żgħira ma tagħmel den il-ħadd. Naqra qisha tixgħal bozza rajt jien hekk, naqra alarm. Għax mhuwiex ħsara. Mhux hekk? Lanqas xejn, lanqas xejn. Mela, ir-responsabilità fil-logħob tal-azzard. Insellimlek, Tiziana, u nsellem lit-telespettaturi kollha. Iva, ir-responsabilità hija importantissima, mhux fil-logħob tal-azzard biss, imma f'kull ħaġa li nagħmlu f'ħajjitna, speċjalment f'dawk l-attivitajiet, kif dejjem nirrepeti, li jkunu kemxejn riskjużi f'ħajtek. Il-logħob tal-azzard Kif inhu riskjuż? Riskjuż għaliex inti qed tirriskja flusek, qed tilgħab b'flusek bit-tama li terbaħ ammont ikbar minn dak li li lgħabt s'issa. Jiena Tiziana nħobb naqsam il-logħba, il-perkors tal-attività tal-logħba tal-azzard fi tlieta fejn għandek l-ewwel stadju fejn il-persuna, ma jkun qed jagħmel xejn ħażin, ikun qed jilgħab il-logħba tal-azzard, ikun qed jirriskja flusu, imma b'responsabilità, x'jiġifieri? Li jkun qed jimxi mal-limiti ta' ħin u ta' flus. U hemmhekk, kif dejjem jiena nisħaq, ma jkun qed jiġri xejn ħażin, anzi l-persuna tkun qed tilgħab within limits u tkun qed tgawdi il-pożittiv li jġib miegħu l-logħob tal-azzard li huwa s-soċjal, inti qed tissoċjalizza, qed tikkomunika, qiegħed mal-ħbieb, qiegħed ma' sħabek u qed tattwa l-attività bħala divertiment u sors ta' divertiment u rikreazzjoni. It-tieni stadju għandek fejn il-persuna, it-tieni stadju huwa l-aktar stadju importanti, Tiziana, fejn il-persuna jew ħa tibqa' tilgħab fil-limiti tagħha tal-kontroll jew inkella, għal xi raġuni jew oħra, tibda tiżgarra ftit ftit u b'mod regolari. Hemmhekk it-tieni stadju kapaċi iwassal għat-tielet stadju, it-tielet stadju tal-kompulsività fejn il-persuna tibda tilgħab b'mod regolari ta' kuljum biex niftiehmu, u l-patoloġija fejn il-persuna tiġi ossessjonata bil-logħba li tibda tagħtiha importanza żejda u tibda titfagħha post numru wieħed f'ħajjitha, post numru wieħed fuq il-ħajja soċjali, fuq il-ħajja professjonali u speċjalment insibu każijiet fejn il-logħba tiġi aktar importanti mill-familja u mit-tfal. Jiġifieri. Ta' kull vizzju jieħu. Hu importanti li nżommu mal-ewwel stadju, nżommu mar-responsabiltajiet tagħna, kif naraw li isma' b'mod regolari qegħdin naqbżu l-limitu u nistgħu niftħu twieqi ta' riperkussjonijiet, irridu nkunu kapaċi biżżejjed li kif poġġejna fuq il-mejda tal-logħob, inqumu minn fuq il-mejda tal-logħob u ngħidu isma' jiena lgħabt biżżejjed għal-lum u daqshekk jiena lħaqt il-budget, Jiena lħaqt il-limitu ta' ħin tiegħi u daqshekk. Għaliex? Għax jekk nibqgħu ngħafsu fuq il-limitazzjonijiet tagħna, hemmhekk kapaċi nidħlu f'problematiċi kemm finanzjarji, kemm professjonali. Illum il-ġurnata ssib min jilgħab b'mod ferventi anke waqt il-ħin tax-xogħol, fuq il-post tax-xogħol, jiġifieri nkunu qed nirriskjaw mhux biss il-benesseri tagħna imma wkoll ta' responsabiltajiet tagħna, tal-familja tagħna, tat-tfal tagħna. Naf li hemm ħafna nies li jkunu qegħdin isegwuna, jkunu attenti għal dak li nkunu qegħdin ngħidu. Ejja ngħidu li hemm xi ħadd li għadu kif skopra li membru tal-familja daħal fil-vizzju jew forsi qed jaraw forsi jien naf imġiba mhux tas-soltu. Jafu wkoll li xi kultant labna biljett, lemmu 'l hawn jew forsi ħriġna xi ħaġa, eċċetera. Imma din saret naqra iktar avvanzata sa dal-istadju. Sewa. Ara, bħala parir ċkejken li l-Fondazzjoni tagħti hija li, number one, din hija realtà. Jiġifieri għalxejn naħarbu minnha u le ma ġara xejn u le mhux vera u le, irridu naċċettawha u rridu nitgħallmu nagħrfuha u nfittxu s-sapport. L-ewwel ħaġa li kemm jista' jkun il-maħbuba tal-ivvizzjat jew il-maħbub tal-ivvizzjata jieħu ħsieb hu jew hi, tibda tieħu ħsieb hu jew hi l-finanzi tal-familja u speċjalment tal-ivvizzjat biex. Ma jħossuhomx li qed jonqsu l-persuna, anzi b'hekk. Hekk hu, hekk hu biex kemm jista' jkun inżommu l-persuna 'l bogħod mill-flus. Mhux hekk? Għaliex il-logħob tal-azzard, ir-riskju huwa tal-flus, allura nżommuha 'l bogħod mill-flus. Barra minn hekk, inkunu ppreparati għal rikjesti ta' finanzjament. Jiġifieri, il-maħbuba tiegħek, il-maħbub tiegħek tista' saħansitra tinżel għarkupptejha quddiemek u titolbok il-flus biex tilgħab. Irridu noqogħdu attenti. Jekk aħna nagħtu il-flus biex il-persuna tilgħab ma jfissirx li qegħdin ngħinu lill-persuna. Anzi, normalment inkunu qed indaħħlulha aktar rasha fir-ramel. Jiġifieri noqogħdu b'seba' għajnejn. Kemm jista' jkun nipprovaw inżommu kalmi, naf biżżejjed li jkun hemm eċitament żejjed, ikun hemm rabja żejda, jkun hemm biża', ikun hemm biki, jiġifieri dawn mhumiex sitwazzjonijiet sbieħ u feliċi, imma rridu naċċettaw li aħna rridu nkunu b'saħħitna għall-maħbubin tagħna. U kemm jista' jkun ma nitfgħux kompletament lill-persuna f'dell negattiv, speċjalment fejn ikun hemm it-tfal fin-nofs. Imbilli l-maħbub tiegħi, imbilli żewġi qed ibati sfortunatament mill-vizzju tal-logħob tal-azzard ma jfissirx li m'għandux ikompli jara lil uliedu. Jiġifieri noqogħdu attenti u nżommu kollox fil-bilanċ Tiziana. Hekk hu. Sa dan it-tant ejja ndawru l-paġna issa, x'parir nagħtu lil min għandu l-vizzju, lill-vvizzjat? Iva, ara min għandu l-vizzju l-ewwel ħaġa, importanti ħafna li l-persuna vvizzjata taċċetta magħha nnifisha li għandha vizzju u mhux faċli tizzjana. Normalment, u le din kienet ta' darba, u le din kienet ta' darbtejn mhux ħa nerġa' nagħmilha. Insibu każijiet fejn il-persuna terġa' taqa' terġa' taqa'. Mhux dejjem għal finijiet ħżiena, aħna nsibu każijiet fejn persuni jilagħbu biex jippruvaw jagħtu ħajja aħjar lil uliedhom. Imma rridu nkunu konxji, maturi, intelliġenti biżżejjed biex nagħrfu li r-rebħ fejn jidħol il-logħob tal-azzard huwa kollu marbut mal-fortuna. M'hemm l-ebda reliġjożità fil-logħba tal-azzard, jiġifieri rridu noqogħdu attenti. Il-fortuna tilgħab tilgħab b'sehemha. Jekk persuna tkun rebħet ammont, ma jfissirx li ħa terġa' terbaħ ammont ieħor fl-istess ġimgħa. Jiġifieri mhux l-ammont li nerbħu rridu nonfqu kollox biex nerġgħu nerbħu d-doppju kemm jista' jkun. Inżommu kollox fil-limiti, inżommu l-bilanċ, inżommu rasna fuq għonqna, ingawdu il-pożittiv tal-logħob tal-azzard imma dejjem inżommu f'moħħna n-negattiv. Jekk persuna qed tbati mill-vizzju u hija konxja ta' dan, inħeġġiġha biex iċċempel fuq il-linja ta' sapport nazzjonali tagħna kif jidher fuq l-iskrin, wieħed seba' seba' seba'. Jekk saħansitra l-persuna tiddejjaq issemma' leħinha, is-servizzi tagħna huma kollha f'kunfidenzjalità assoluta, imma tista' tidħol fuq il-websajt tagħna www.rgf.org.mt Bottom right hand corner hemm l-option, hemm iċ-ċirku taċ-chat fejn persuna bl-istess mod flok issemma' leħinha tkun tista' tuża l-apparat teknoloġiku biex tiċċettja mal-aġenti mħarrġa tagħna. Inħeġġiġkom min iħossu li b'daqsxejn b'diskors qiegħed inniggżu biex ixaqleb il-folja ta' ħajtu għall-pożittiv. Mhux biss għalih imma speċjalment għall-familjari tiegħu. Hekk hu. Grazzi ħafna Kane tali kont magħna bħal dejjem. Grazzi lilkom tali qegħdin attenti u tiddejqu xejn illi anke jekk hemm membru tal-familja u jixtieq ikellem lil Kane jew it-tim kollu għax Kane mhuwiex waħdu, hemm mezzi faċli ħafna. Wieħed seba' seba' seba' biex intom iċċemplu tistgħu anke tużaw iċ-chat fuq Facebook, fuq Instagram, fuq kullimkien ħa ssibu il, Mod faċli u komdu għalikom biex intom tagħmlu l-ewwel pass. L-ewwel pass dejjem diffiċli veru, imma naslu. X'in nagħmlu l-ewwel pass diġà ħa nħossuna xar darbiet aħjar. Jiġifieri anke l-familjari u anke partners li jgħixu ma' persuna li għandha dan il-vizzju Tistgħu intom ukoll tagħmlu d-differenza. Grazzi. Grazzi lilek. Grazzi lilkom tal qed issegwuna, ibqgħu hemm għax fadlilna ta' fadal.